Hello, dawtmi u le nau nulepa hna nan dam cia maw? Lengcung Tlang YouTube channel in nan ka nem kan tlai ṭhan hna. Atu ni hi August ni hling li si ko nain ni hling ah ni on August ni hling ah phan cang bawi pathong in nan dam cio lai ti zumnak ka dei. Ah, lung- Lengcung Tlang lunglawm haipan tein kan don ṭhan hna. Ah, Atu ni hi thawng kan chim dingmi cu zeidah cang ti si ahcun Karen ni ram ah Kawl ralkap tam taktak thazaang an chap timi raldohnak a tho cang lai. Karen ni ram chung i PDF tuk ding ahkhan ral a tho cang lai tiin kan tuk cang hna lai ti ralkap thazaang tampi an chak timi kong le cun Yangon Buddha lan i innsing le a kalmi zaṭha palik minung paruk an kah hna i minung pali an thi timi kong le Mindat CDF nih an teihnawh lo caah ei ding le an hrem hna timi kong le cun August thla ni hlei li ah khan Mindat le Mindak le PDF le Kawl ralkap an i kap timi kong le cun Ming Aung Hlaing a kong ti bantuk kha kan vun chim lai. Kan thawngpang hi a hram thawk i a dong tiang lungsau thingful tein kan ngai pia hna lai kan i sawm hna. Cun Liangcung Tlang YouTube channel a dawtu, subscribe pektu nan dihlak cungah Bawipa thluachuah um ko seh. Lengcung tlang in nan sinah subscribe a tuahmi, like a tuahmi, share a kan tuahpiakmi nan cungah ka lawm tuk hrishan e ti kha a hmasa bika von chim ta ka duh. Uh, atu ni cha RFA zong ka lak chi uh, mizima le RFA hi uh, ka lak ton mi si mizima le kha la lo in RFA dio hi ka kal lai Kawl holh hi ka harpa caah duhsah tein ngai khawh ka zuamnak laizang fa kan i nawl hna. A hmasa bia kan chim dingmi cu thawngpang le vun lut colh ko u silaw. Nizan ah khan zeidah cang kan ti sia cu Karem Karem ni ramkulh Pheikhung peng ah khan Pheikhung khua chungah khan phi zei kan ti lai chungah khan KN KNDA le PDF le KAT i korakap he khan kahdohnak a chuak August thlan hlei li ah khan mah korakap

Cun pinhlun ngeih timi hna ah khan PDF le KNDF le AA kahdohnak fawpi a chuak tikah thawng kan theih. Cucaah ralkap thazaang a tam taktak a chak e ti kha hika hmun in thawng kan theihmi si. Kawlca si te rel kha ka har ca mu duhsa ti ka chim lai. cun thlan i hle li ṭhen ṭhen ah khan mindat le mindat min mindat ah khan kora kau kha a kahdohnak a chuak peng caah khan atu hi valley ral cu an tei ti lo cucaah kawlralkap nih tuah awk an thei ti lo caah lam an phih lam an phimi kha Zei na cang kan ti sia cun ei le ding har hna seh ti in lam kha an kham ti si. Cun lam an kham nak ahhin Makuai ram ṭhen Makuai ram ṭhen ah khan Makuai ram ṭhen cheu ṭhu in Mindale a lut nak motor lampi kha an khangh i an ni kawrakap

Hi bantuk lam an kham caah eiding zong an harsa caah Yo PDF le Mindat CDF hi lungtling te kora kap do ti ding ah khan timlam nan nei timlam na an nei ti ah khan lungtling nin meeting zong an tua cang hnatlang na zon nei cu caah cakuat an tial cakuat cakuat an van tial mi cu zeitindah an ti ti si cun zangfate ko ko ra ka hi kan ko mu kan ko lam ah hin zeitindah kahdohnak a chuak si ahcun na kan theithiam nak lai zangfa kan i nawl hna a rong cu siti bantuk e ding a kham caah mipi kan harsa cucaah hi bantuk kan ko le i ze kan ti la kahdohnak a chuak si ahcun na kan ngei thiam lai ti kha min das cdf nih khan your PDF kha cakuah an van ṭial e ti kha kan hmuh cun thlan hlei li ṭheṭhen i zan ah khan zeidah cang kan ti si ahcun mindat mindat le kawrakap kha kahdohnak chuak mindat le kawrakap kha kahdohnak a chuak i mah kahdohnak a chuah ah khan nizan ah khan matopi kar le Mindat ka ah menghleng li aa hlannak ah khan Mindat le Mindat CDF le Kawl ralkap kha kahdohnak a chuak ee ti kha thawng an theih. Cucaah mah Kawl ralkap le hi minung pahnih an thi i minung pali hi hliamhma an tuar ee ti kha Myanmar nih kha a vun ṭial i mah RFA zong nih ṭial chih mi si. Cucaah Pathian thawngin Mindat CDF le kha an dam ko Pathian thawngin zeihmanh tu tiang hliamhma an pu hru lo khondan ah zom um lo ti kha kan van thei wi si cun kale hi vun tli u salo RFA hi ka ko pa caah khan ke hi copyright ka duh lo caah khan keimah ka ngai ko lai i nan a chim tu ka chim kho aa zuan lai bu chok ong san eh, bu chok ong san ka ti cho a koram bu mu cho a zekan tila mi ong hlai ni khan kakuai hiwan chi kha aa pek caah khan atu hi kum thong hnih le kum kul kum thum kha tiang kha hi bantuk thimnak kan tuah hlan chung vialte hi keimah nih ka tlaih rih ko le ti kha a van chimmi a si cucaah Ming Aung Hlaing a thil tuahmi hi a ṭha lo Cucaah kale hin zei kan ti lai cheukhat cu hi bantuk ah hin ziah nang kan pia lo ti zong um lai ke hi pia ka duh lo a ruang cu pakakha cang sual lai ti ka phang caah khan cheukhat cu mah hi pia lo ahcun ti zong kha ti zong a timi zong nan um sual lai caah oma ka hi ka lakmi si i RFA hi oma ka ka lakmi si

Ralkap nih khan atu kha phungki kha annih nih khan ralkap nih khan mipi an ṭi ve cang hna mipi zong nih ralkap an ṭi veve cang cucaah atu kha phungki kha kingnak kan sawmpiak lai duty nan kan chiahpiak lai sentari nan cong lai ti kha cu nan kan cawmpiak lai ti kha an ti i minung som thum bak an ti hna minung som thum cu an tam tuk cucaah minung pasarih pasarih king kan chiahpiak hna lai ti kha

zan khun dei bak korakam le PDF kha kahdohnak a chuak kahdohnak zan khun dei bak kahdohnak a chuak te akhan atu za le somma chu dimusu ni chuah lei ekhin atu hi ka le khi hmunhma an lak than i atu hi zeidah an tual an chang lai ti

mate ki kahdohnak a chuak ruangah khan pitu lu thu kan ti la ron pi kha thong khar leng kha to hi an in an hun in an zam e ram lak an um e ti kha hika hin RFA ni akan chip mi si cucaah atu chu kora kam ni kan di mu su le le adang dang le kha je kan ti la tha zang ka tom pi chak atit cucaah ole naun ha a tuan na tlai si tu cu ram chung ral a buai thluahmah cang a tuam na tlai si a tuan na tlai si hi bantuk ah hin cucaah thlacam usih battak te thlacam usih kan te hrim ko lai ti kha vun chim ka duh i atu tan kan thong china chu himben hin ngol chung isolo thaizing tu khwa dei tika sau deu pi i le atha deu in thong tu kha vun la kho ka zom than te lai ti kha me pi sina vun chim ta ka du chun ka thong azo tu ngai tu viu te boi pan ke chuai pe na selo ya thaizing thaizing ke tu songa khan jagan ti lai hiban tuk in chua than kho kha ka zom than te lai e ti kha va chim ta ka duh a ka zomin an dihlak cungah bawipa in thluachuah in pe hna seh kha chun ṭha mong ṭha ri ko

meng in khua in tongkhat tiin rakap tampi an i chap.